Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic,

Il-podcast tal-lum il-biskuttin, ma nafx ma wieħed hu n-numru. Le, sa tlift in-numri. Anka jien, ma nafx ma tajb li nkunu nafu. Int għajt ma saħat, għalli sinti milu saħat fuħet mill-biskottini kellna ħafna eh, mistiedna ta' kulurit. Ekku. U għalli Eżatt, laqgħa ta' Alfred, alias Xaħat. U batilna. Xaħat li ntqajt miegħu. Ntqajt miegħu. Alias kellkom minn kull sfera tal-ħajja. Ekku, ekku. Qalli, u hemm xi ħaġa oħra, qalli Buskuttini m'għandux kulur. Għalhekk għoġbu. U għaliex aħna stedinna nies miż-żewġ naħat anke bħala personalitajiet. Mela, mela, mela. U jiena dejjem nirrepeti illi nistgħu ma naqblux imma Niftakru li aħna ġejjin mill-istess art, u din importanti. Mill-istess gżira aħna. Aħna lkoll Maltin. Importanti ħafna niftakruha din, inżommuha f'moħħna. Li kollha mill-istess biċċa art jiena nieħdu għalihom meta ngħid tikka ta' pajjiż, u mhux tikka, ħdej pajjiżi, ħdej pajjiżi enormi. Ġgandi però tikka li tipproduċi ħafna affarijiet sbieħ. Waħda mill-isbaħ gżejjer fid-dinja. Immorru għall-mistieden. Il-mistieden tagħna llum. Interessanti llum. Apparti li hu ħabib tagħna, huwa interessanti ħafna. Il-mistieden tagħna llum, ma nafx jekk taf x'inti, imma meta kien żgħir kien joqgħod fiċ-ċimiterju. Xiex? Joqgħod fiċ-ċimiterju. Siġifieri, hom ħiġġen in-nies ta' tibdiex. Jiġifieri Mela, ejja, meta kien zaħir, inkun nafa. Meta missieru, meta eh. kien zaħir, eh. il-ġenituri, eh. missieru kien jieħu ħsieb iċ-ċimiterju. U dar ma kellhom xutawhom kamra oh fiċ-ċimiterju stess u dan kien jgħix fiċ-ċimiterju Minn kien meta kien tifel. Ejja, tlaqna s-sik. U illum. Illum. Bekk għandu ċertu u koll. Iħoss oh, ċertu affarijiet. Ġeja tija illum. Tlaqna sigla.

U wara l-ftuħ tal-programm, nirringrazzja lid-Direttur tagħna Ivan Baldacchino, illi dejjem ikun simpatiku magħna fuq il-headphones. Għandu kariżma. Kariżma ta' barra minn hawn. Kemm nixtieq għand. Kemm ma nixtieqx. Kemm nixtieq li għandi l-kariżma tiegħek. Le ma ngħidlek Ivan, Ivan il-karattru tiegħu Tkun taf fejn qiegħed miegħu. Infatti li jpoġġina fit-tajjar. Fit-tajjar u mela. ġiritina xi ħasla. Ħasla waħda. Ma dak li nsiex li Baldacchino kun jomu. Ejda dak ma tafx il-missieru li huwa il-proprjetarju wkoll tal-Smash Television. Missieru nafu ħdimt miegħu u ħafna differenti. Waqt ix-xogħol m'hemmx xajt missieru. Imma ħafna xorta relax għax ħdimt miegħu. Mela l-programm tagħna l-podcast jixxandar fid-disgħa u nofs ta' filgħaxija wkoll fuq Smash Television nhar tal-Ġimgħa, imma wieħed jista' jsegwih fuq il-Facebook u Fuq il-Facebook pjattaformi Kalamita. oħrajn, pjattaformi Jekk għadkom ma oħrajn. għamiltux like fuq il-paġna Kalamita allura issu huwa ċ-ċans li tagħmlu like ħalli tkunu tista' issegwuna. U l-mistieden tagħna llum huwa Paul John. Paul John imma Paul John, kif huwa aħna? nsellmulek. Eh, Namaste xi tfisser? Mela, Namaste hija spjegazzjoni qasira hija li jien inwassal il-paċi u l-imħabba lilek u inti ttini dak li inti tirċievi lura. Sabiħa. Imma kif nistgħu nsejħulek, mhux li taqra x-xorti, ma narakx taqra x-xorti, indika x'differenz hemm? Mela, l-ewwel nett, Hija bażżulla għalija għax jiena tul dawn l-aħħar qisu 25 sena dejjem provajt neduka li inti jekk inti ħa tfittex gwida, mhix se tmur għand il-banka tal-lottu. Sfortunatament hawn Malta hawn din it-tendenza li naqbdu nsejħulu titlu lill-bniedem, jekk inti għand sejjer għand avukat mhux sejjer għand skarpan. Sewwa, ġifieri jekk inti sejjer għand fortune teller jew għand consultant jew whatever, all right, issejjaħlu b'ismu. Fortune teller, all right, issejjaħlu forsi b'dak it-tikett, imma jiena fuq in-naħa tiegħi, jiena spiritual consultant, astroloġista u awtur. Tajjeb ħafna. Isma', ħa nibda mal-ewwel għax Din ta' ċimiterju, x'inhi, veru? Mela, dina il-papa tiegħi kien għal xi żmien iktar minn 15-il sena kien jgħix ġewwa l-Ingilterra u meta ġie lura Malta fin-1958 tawh li jieħu ħsieb għadu sal-lum jiġifieri iċ-ċimiterju tal-Kapuċċini, però ovvjament ma kellux fejn jabita u bis-swit iċ-ċimiterju hemm cottage għadu sal-lum jissejjaħ Robin's Nest U tah aċċess li sakemm isib dar jabita hemmhekk. Intaqa' mal-mama, iżżewġu u jiena trabbejt hemmhekk. U inti t-tfulija tiegħek qattajtha tilgħab fiċ-ċimiterju u ddur mal-oqbra. L-ewwel Għid għall-Ġenna kienet tgħid li l-unika wieħed mill-aħwa li dejjem kien idur maqbur, qatt ma nsibuh. Fis-serjetà? U bil-lejl. Bil-lejl. Mela. Ma nafx il-ħinijiet, jiena kont żgħir u ma niftakarx, imma ġifieri għax kelli tlaqna hemmhekk meta kelli sitt snin. Kontu tolqtu biswit iċ-ċimiterju. Il-cottage kien biswit għadu hemmhekk, ġifieri Robin's Nest, dan jekk tmur iċ-ċimiterju tal-Kapuċċini, il-Kalkara tara Robin's Nest u kif tidħol ġo fih, ġifieri mbagħad tista' tidħol ġo ċimiterju min-naħa l-oħra. Ma tiftakar mumenti fejn kont iddur mal-oqbra bil-lejqa u matul il-ġurnata? Ftit, ftit, ftit, ftit. Temmen li da s-sens tiegħek, is-sens speċjali tiegħek ġie minn hemm? Issa, jiena dejjem nemmen li gift titwieled miegħek, jiġifieri tista' titwieled fejn titwieled. Imma jista' jkun li forsi min ippermetta li jiena nieħu dil-gift Tefgħani ġo dis-sitwazzjoni mit-twelid. Ħa nibdew mill-ewwel bit-tqil, il-magħmul jeżisti? Jeżisti. Però, ovvjament, ittih saħħa kemm temmen fih inti. Jekk inti ma temminx fih, jekk inti tikkumbattih b'enerġija pożittiva, hu ma jegħlbikx. Jekk inti tislakkja ftit, joħdok. Kif, imma kif ħa niġġlidlu? Mela, inti temmen, ejja ngħidu aħna, inti temmen li inti. Jien, pereżempju, fil-flus ma nistax nieħu ruħ u ngħid, isma', Alfred għamilli ma naħseb magħmul. Ma eh? tistax taqbad tiġġudika. Asma, eh? ma nistax inkun naf. Ma tistax. Ah, kif ħan iġġielek, kif ħankun naf? Li inti iżżomm lilek pożittiv. Ġifieri inti temmen mela jiena għaddej ħażin finanzjarment, mela jiena rrid inkun aħjar. Tittemmen fik innifsek li inti l-pożizzjoni tiegħek se tkun aħjar. Il-pożittività titteleb in-negattiv. Però il-magħmul ġej mill-ispirtu iswed, hux hekk? Minn ċertu maġija sewda, eżatt. Hux hekk, hux hekk. Forsi nispjegawha aktar aħjar. Dana dana suġġett daqsxejn vast, eh, ġifieri. Ma nies interessom da suġġett. Iva, iva, ma huwa. Per eżempju, ħa ngħidlek storja żgħira, saċerdot, eżorċista li ssejjaħ f'dar ta' mara li kienet qiegħda indunat li għandha magħmul U dan l-eżorċista mar id-dar tagħha flimkien ma' ħbieb, u induna li kellha, Alla inti hawnhekk kellek xi ħaġa li m'għadhiex hawn. Tista' tara x'inhi? U di bdiet iddur qaltlu ara, Marija Santa, qaltlu kelli statwetta żgħira vera mhux hemm, u Alla li min għamilha l-magħmul jieħu belonging tiegħek, xi ħaġa, u jaħdem fuqha. Jiena jekk tippermettili, ġifieri jiena ma nafx jiġifieri just jiena wieħed mill-ftit awturi li nikteb rakkonti vera. Jiġifieri jiena ninvestiga każijiet, noħodhom l-istorja, nimxu l-pass kollu u mbagħad nippubblikahom. Jiġifieri jien ma niktibx fizzji. Jiġifieri l-kotba li nikteb fuq naħa paranormali għax jiena naqsam fuq tnejn. Jien għandi l-oroskop. Hawnhekk, eħe, hawnhekk hawn seba' rakkonti vera ta' nies kif iffaċċjaw din is-sitwazzjoni, ħdimna flimkien u ovvjament issolvejna s-sitwazzjoni. U għalhekk tajjeb li inti meta taqra tagħraf dan il, jiena dejjem napprova nagħmel gwida għax dik hi. Hawn Malta sfortunatament għandna kultura reliġjuża. Imma x'tip ta' rakkonti pereżempju? Kif bniedem ikun jiġi vvizzjat jew jiġi attakkat mill-magħmul u mbagħad kif il-bniedem jaġixxi sabiex joħroġ minnu. Ovvjament dejjem titgwida. Veru li biex toħroġ mill-magħmul trid tkun fil-grazzja t'Alla. Ara, il-magħmul huwa. Trid tkun viċin t'Alla. Il-magħmul huwa xi ħaġa dak li ngħidulu aħna ġej mill-ħażen. Issa inti għandek żewġ. Minn Satana. Issa, issa, minn Satana, whatever. All right? Issa inti għandek żewġ aspetti minn fejn tikkumbatti, billi jew taġixxi b'mod f'dak it-twemmin li jkollok, jew inkella b'enerġija pożittiva. Tisplittja. Tajjeb ħafna. Tajjeb li ngħid illi Paul John inti tagħti pariri taħt l-umbrella spiritwali biex ngħid hekk. pożittiva. Pożittiva. Imma meta ngħidu taħt l-umbrella spiritwali, jidħol Ġesù fiha? Ħa nagħmlu hekk. L-ispiritwalità universali hija suġġett, sewwa, u l-twemmin Kristjan huwa suġġett ieħor, jiġifieri kemm jista' jkun ma tistax tħallat. Ovvjament jiena Kristjan, jiġifieri jiena Kristjan, Jew forsi intu l-istess, jew Kristan jew Kattoliku, all right. Ġifieri, tħaddanhom flimkien. Però meta tiġi f'dawn l-affarijiet, inti trid taħdem b'enerġija universali, mhux spiritwali, Kristjana. Għax jiena m'iniex assoċjat mal-Knisja. Kieku jiena assoċjat mal-Knisja, eżempju, jiena dejjem kelli x-xewqa li mmur għal eżorġiżmu, imma ovvjament l-affarijiet inbidlu. Mela, inti magħruf għall-oroskopju. Waħda mill-affarijiet, bħala astrologu. Bħala astrologu wkoll. L-oroskopju. Veru jseħħ? Issa, veru jseħħ? Mela, hemm żewġ kategoriji ta' oroskopju, dak li ngħidulu inġenerali u dak li ngħidulu personali. Meta inti qed twassal ejja ngħidu aħna ġejt mistieden biex inwassal l-oroskopju, dak huwa wieħed inġenerali. Meta inti qed tgħidli personali, dak se jinħadem fuq il-personalità tiegħek. Inġenerali mhux bilfors ikun mija, ejja ngħidu 99 fil-mija. Imma meta inti tgħid isma' Paul John, jiena ħa ntik id-data, il-ħin, eċċetera eċċetera. Dak iva se jkun dirett fuqek. Imma l-istiler kif jinħadmu? Per eżempju meta nisma' l-oroskopju, Issa, Skorpju, minn kull astro, data għal kull data. astroloġista għandu s-sistema tiegħu kif wieħed jaħdimhom l-affarijiet, sewwa. Jiena affolojajt ħafna seminars barra minn Malta biex jiena dejjem nitgħallem. Jiena n-naħa tiegħi biex nibni oroskopju In ġenerali qed ngħidlek, joħodli sbatax-il siegħa, trid toħloq meditazzjoni fuq iż-żodjaki kollha, trid tidħol fuq żodjaku kull żodjaku kull żodjaku, għandek ix-xemgħat, għandek il-ħin, jiġifieri għandek il-lejl apposta, u trid tiftakar dak li trid ċievi fil-meditazzjoni, jiġifieri ma tistax toqgħod tikteb dak il-ħin, u mbagħad trid toħroġ u tagħmlu. Meditazzjoni. George, għandek xi domanda int? Jien tiżgħalli nibla kliem, jien għadni newden. Fuq taċ-ċimiterju, weħilt fuqha. Jiġifieri, meta kont qiegħed hemmhekk, kont tara, jien naf, li jgħidulna l-erwieħ qed jiġru magħna. Inħoss, jiena meta nagħmlu hekk, jiena kif nidħol, eżempju, jien naf nidħol f'dar, jiena waħda mill-affarijiet li għandi ninvestiga d-djar, sewwa li jkunu bentanati, eċċetera, eċċetera, jekk ikun. Dak li nridu nqulu aħna aggressiv, negattiv. Meta tidħol f'dar l-ispirtu tħossu inti. Eżattament, mija fil-mija. Veru mill-kesħa jew. Eh, bl-enerġija, l-enerġija tkun issa. Hemmhekk għandek valur. Jekk hi l-enerġija. Tħoss jew tara? Jiena nħoss. Ma tarax. Jiena s'issa fl-esperjenza li kelli kelli qisu ftit esperjenzi żgħar li rajt. Jiġifieri Għalija jiena waħda l-esperjenza kbira li kelli u dik biżżejjed għalija jiena ma ridt nara l ħadd iżjed il mamà. Jiġifieri jiena meta tlift il mamà jiena mgħallem li aħna peress li jiena qiegħed f'din l-ispiritwalità rridu ninqaflu. Jiġifieri meta jiena nitl meta jiena tlift il papà tiegħi kelli ninqafel għal sitt xhur nimmedita sabiex forsi ikolli kuntatt miegħu u meta tlift il mamà kelli ninqafel għal disa' xhur. U kellek kuntatt? Mal mamà iva. Il-mamà ġiet u r-rigal li tatni jiena u ħafna llum jgħiduli kif li nagħmel daw. Meta jiena ħriġt l-ewwel ktieb, Paul John l-Ispiritwalista, kienu qaluli inti ilek tikteb żmien. Mhix vera. Jiena grazzi għal mamà tiegħi tatni d-don li nibda nikteb. Jiġifieri, jiena bdejt nikteb mit-2016. Rajtha? Eż, żgur, mela. U pereżempju ma saqsejtix, jien naf il-mistoqsija li ħafna jsaqsu fejn qiegħda, fejn qiegħda u x'aħjar, x'int tara, x'mhux tara. Li saqsejtha qiegħda, li saqsejtha hi x'għandi nagħmel għalik hawnhekk. Kulma qalt hi, iqpa' iżjed fil-pożittiv, żid il-pożittività, ħalli iktar tersaq il-pożittiv għalejk, itlob għalija u. u għall-Papa tiegħek, għax aħna qegħdin tajbin, l-uġigħ li kellna, speċi għax kienet fi żmien ta' cancer, qegħdin tajbin, qalt li u kompli miexi kif inti, ħalli tgħallem iżjed. Ħa nkunu miegħek, jiena u l-Papa, sabiex tgħallem iktar. U jiena mit-2015 'l hawn, ġifieri, nftaħt totalment. L-antenati tagħna qegħdin magħna. Eżattament, int u l-Mami tiegħek il-ħin kollu miegħek. Imma tara jew għax tħoss. Inħoss, ħin kollu ħoss għalik. Ħin kollu. Jiena ma tkellem meta intqajt ma' Alfred l-ewwel darba, jiġifieri intqajt xi ħames snin ilu. U mbagħad mort bħala għax jiena ħloqt inizjattiva li qed indur il-kunsilli kollha ta' Malta u Għawdex u ntihom il-kotba tiegħi bħala donazzjoni biex ngħid wara ħajti ħallejt xi ħaġa. U jiena mort il-belt biex nagħti ktieb lis-sindku tal-belt. Ekku. U mill-ewwel ġifieri, għatlu għalf, għatlu l-mami tiegħek. F'dal-mument tħoss li hawn xi ħadd. Ejja, qiegħed hawnhekk żgur u mija magħha ġabet il xi ħadd ieħor, ġifieri għandu xi ħadd ieħor. Għandu xi ħadd ieħor li jiġi minn li tiġi minnek ukoll. Nanna. Femminilu wkoll. U kbira fleta? Ma tinħass kbira imma matura ħafna ġifieri. U joħorġu diġà ċertu ittri, jiġifieri hemm l-ittra li kkombinata J, qed toħroġ l-ittra Karmena, jiġifieri l-isem ta' Karmena qed joħroġ, jiġifieri, kkombinat ma' din it-tieni persuna, jiġifieri, u l-J qed tinħass qawwija, jew il-J jew il-G. Il-J. Għal għal Joseph. Ma nafx, mhix mal-mamma, eh? Tista' tkun in-nanna ta' xi ħaddieħor li qiegħed hawn? Konnessjoni magħha, mal-mommy tiegħek. Ma' mal-mommy tiegħi. Ejja, ġabitha magħha. Tnejn. Jista' jkun. Oh my God. L-enerġija nħassa, l-enerġija nbidlet eh, totalment, ġiri f'dal ħin u enerġija pozittiva. tajba. Iwi, iwi, iwi. U jena d-dur eh, ġifiri. Mux ħanqot, mux ħan, mux ħan, mux ħan. Ħajlqa tal-nifsi. Ismani, mux ħan ir-rexta, Però, qabel qala, qabel qala ħsibtux għall-arja kondizzjonata iktar minn qabel. Għall-mument, anke l-kulur ta' wiċċek inbidel int. Le, tinħass, iddur miegħu. Jiġifieri jiena l-enerġija tagħha tinħass, jiġifieri u. Nista' ngħid, jekk ngħidilha nħobbha tismagħni. Le, u qiegħda fuqek jiġifieri u ovvjament is-sistema li hi li tgħidlek huwa dan li inti bħala persuna, kemm id-diffikultajiet kollha li qed tara bħalissa quddiemek, Ibqa' miexi. Ibqa' miexi. Ibqa' miexi. Tħaris lura. Tħaris lura. Jiena fuq John nista' ngħid, u din nista' nixhidha u ngħidha kullimkien, John ma kienx jafni lili, ma kienx jafni. Hu ġie l-Uffiċċju Kalamita Raħal Ġdid. Ok? U ġie biex jippreżentali l-ewwel ktieb li ħareġ. Eżattament. Paul John l-Ispiritwalista, mhux qiegħed. U kont għadni nuħu l-aħbar jien li ommi mardet. U ma stax ma nsaqsikx dik inhar x'se jiġri. U John qalli trid tkun taf il-verità? Għadtlu iva, rrid inkun naf il-verità. U inti spjegajtli eżatt, ejja ngħidu disgħin fil-mija ta' dak li għadt seħħ 90 minn mija seħħ. Inti kont tatli dikinhar u jiena l-Ġorġ għedtlu kemm-il darba u għedt ħafna nies. Illi inti sejjaħt l-antenati tagħha. L-antenati t'ommi ma ġewx, ma ppreżentawx ruħhom u dak ifisser li ommi kienet se tmur id-dinja l-oħra. Jiena dikinhar mhux rajtek ikrah imma m'aċċettajtx dak li għedtli. Fil-fatt it-tfajla tiegħek qaltlek tgħidlux iktar. Għax ratni li ma kontx qiegħed preparat għaliha. U inti għedtli wkoll, Isma', wara l-mewt ommok inti ħa jkollok pożizzjoni qed naraha ftit għolja. U ftit wara jien sirt Sindku, tgħiduli Sindku għolja imma hija pożizzjoni tal-prim ċittadin tal-belt kapitali. Ġifieri ma sirtx ir-Re ta' Spanja imma hija pożizzjoni xorta importanti, ġifieri hemmhekk qtajt ukoll inti. U għedtli affarijiet oħra li seħħew, issa mhux qed ngħidha biex nagħmillek reklam imma George il-verità. Jiġifieri. Le, din niftakarha din l-istorja. U l-partner tiegħek qaltlu, qaltlek isma' tkomplix tgħidlu iktar. Kellha raġun għax dak il-lejl, dak il-lejl stess, konna f'ħanut partikolari, kellna niltaqgħu, jiena sejjer, nara ħsejjer gas down, baqa' dieħel ġo bankina, għax kien bagħat għalik il-professur, niftakar, fl-istess. Bdew l-affarijiet, insomma. Kienu bdew l-affarijiet hemmhekk. Imma, imma, Kif tħoss dan il x'ismu ġieli ma kellekx raġun. Għax il-biċċa hija di, jiena channeled, jiġifieri jiena jekk l-Ispirtu se jikkomunika miegħi, tajjeb u ħażin, irrid noqgħod attent kif inwassal il-messaġġ, jiġifieri biż-żmien li ngħidu aħna jiena channeled ma' l-ispiritwalità, dan qisu għandek frekwenza. Fl-ispiritwalità dik, jekk inti ħadd mhu 92.6, mhux se tisema' u ssub irwan. Jekk iħaddmu 92.6. Pereżempju Varmeas, kif indunajt li ommi qiegħda hawnhekk? L-enerġija tagħha hija simili għal dik li ħassejt meta ġejt il-Kunsill. U li qed inħoss li fixklitni ftit, ħa nkun sinċier, kif ġiet ma' persuna oħra, għax meta jiena ġejt il-Kunsill ġiet waħidha. U qed insaqsi ħa nara x'inhu għaddej bħalissa għaliex qegħdin tnejn miegħek, jiġifieri waqt li qed inkellimkom hawn jiena qed nikkomunika fl-istess Le, mhux għax hemm iktar power, hemm xi ħaġa li hemm xi raġuni li għadni ma qed nipprova nistabilixxa għaliex ġiet it-tieni persuna hawnhekk. Jiġifieri Jista' jkun ġiet ħabba Ġorġ? Le. George bħalissa qiegħed riservat għalih, jiġifieri l-enerġija tiegħek illokkjat lilek innifsek hemmhekk, jiġifieri ma qasmittx l-enerġija. Provajt nara jekk l-enerġija mhux se timxileh, imma hu jibża' daqsxejn, bniedem daqsxejn jibża'. Allura qed jgħidilhom, qed jgħidilhom, le qed jgħidilhom, hom iħalluni, iħallhom, ifisser qed tgħaddi, tferrfir. U fl-istess ħin għandi ferħ. Iktar ma tibża' iktar ma. Għandi tferfir u ferħ fl-istess ħin. Ħa nagħmlu hekk, meta inti miftuħ, meta inti temmen, all right, ara, aħna l-antenati tagħna, aħna ħa mmorru xi mkien. Sewwa, ġifieri, minn hawn, ħajja oħra. Issa, hemm min jaċċetta li jmur lejn id-dawl. Għal min jaċċetta li jibqa' hawnhekk magħna. Issa l-mami tiegħek għal xi raġuni oħra tixtieq tibqa' miegħek sakemm inti tiġġoinja. Ja ħasra. Għax inti għamilt ħafna ħafna ħafna tajjeb u ta' dak ir-rikonoxxament li inti għamilt. Ma naħsibx li hija xi ħaġa ħasra. Le, inti. Le, ħasra hi li tit. Ma naħsibx li hija ħasra hija xi ħaġa. Ma nsitnix. Le, you are very lucky li ovvjament se tkompli tgħinek, jiġifieri inti. U rrid ngħidilkom ma nistax ngħid affarijiet oħra. Li lilek għad tomlok u lilek għad tomlok. Iġviri anka affarijiet oħra fej jidħol il-biznis tiegħi, iġviri. Eżattament. Issa jiena nixtieq nieħu żewġ minuti. Sewwa, nibbrejkjaw ftit, żewġ minuti, mem. Mela. Għanna bżon nieħdu break. Mela, dina happy Easter għalik u għandek voucher minn għan Grazzella. Oh, xieħla. U Grazzella. Grazzella, hello. Għamlitilkom. Xaħġa. Ġi tistaw id-duq. Għaw, ħelti dawk. Laħħal li batet li dawk kienu tajbin għajdila. Thank you, grazie. Issa dak se nerġaw namlu għom għal-meta nkun ma George ħajdu għal ma dawn u ma ħelti treats ħafna u ma kem breakfast u snack, ġifiri.

Easygas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazaar, Dallas Furniture Lighting and Interiors,

Li kienet għadha kif ħallit d-dinja u għat li dil-persuna kienet ħabiba kbira tommok. Ah. Tafx li sem tagħha? Tarom l-affarijiet, tarom l-connections kif jiġu, ġifiri din tidher li xi ħaġa friska, ġifiri. U xjenza tirrikonnexxi li eh, reincarnation teżisti. Jiena jiena ġejt biex nagħmel programm għax kont nistenna din il-biċċa ta' xogħol aħseb. Ekku vera, vera, Taf kif jien bħalissa frizzat jien. Ġorġ jieħu noti da. Isfa li xi se xjom kuluri. Issa oh, għax nafx. Le, di ħana nagħmlu f'kalamita, di ħana nagħmlu f'kalamita. Dak iż-żmien li kont nkun paċi fil, mhux l-erba' konna nidħlu d-dar. Ma le, le, mhux toilet. Ta' Guardian Angels, hemm ta' livelli. Naħseb tiegħi għajjien ħafna. Le, mhux għajjien. Tiegħek biex jerfa' miskin il-problema. Forsi ma tifmux, ma tifmux.